mano kamano jawinjona ma atobi jakobe nyathi kimirowa pod wago kambi e got ramogi kaendi kendo nyayuoro ndalo ariyo kokinjo kona ni chuno nyaka ichop ka, chon kaendi nikech ing'e ni wechegi ne wang'adi kore kane onego bed ni kolo weche moko mantie mane pok ne otiek mane jodongo wacho ni gibiro na wuok ewi godeni ka gisetiek awinji wod komenya aneno kaka wuono juogi omaki patek ma idonja donja kiwuoyi dala kama kipenjo ni to okinja eri okinja to ka- ne aneno okinja kapod odich gi jaduong' jaduong' ochenya ratil kowuok wich lum ma wacho kode Ero.
odonjo gi rech ting'e ni juogi kohero rech ka idhi ng'eni kamiel e buche luo modok korka liel ero dhiang' diel ema wuothoga koro nyikwa ramoga jwang' kawuono got ka onyonre neno konyonre nyaka piny ero ma dhano oyuoro ka motiap machal mana ka gima ne wago nyawawa mondo ji obi gweng' ka. okija jogi nowinjo wach deye be nowinjo wach aneno ka dani peres bende chowuok alego ting' wang'e obiro Mano- koting'o diel mano orwake ing'e ni ting' wang'i no mano juoga ohero nikech obe- kiting'o wang'i to ineno kocha Ineno To- ineno got ramogi. Eh, kendo ah, ineno tinga tingni madongo be ineno kuchung' kacha iwe ni dwa pandara ka Eh, mano jaduong' oduor sidiga eh, en u- en en kahaya mm, bende owacho ni to ere kaka okinja iyalo weche mege liel eh. to wan e mwaloso ndara ma maiti ringe nyaka wabende wabwawinj wachno koro bolwar ka to gidayo mang'ongo bende piny ramogo ajwang' kama iluongo ni mama sara obama ineno kaka omako twech chien anene aneno ka marindo mako wiye mano en inene koro Anene. iwi got kochach ero koro nyikwa ramogo ajwang' Mhm. nyocha ong'eni nyocha wa- wa- waselidho nigi Mhm. wache mag kaka jo catering ne dwaro Mhm. kaka joywak ne dwaro Mhm. kaka guogi dwaro koro nyocha watemo mulo kaka weg liel dwaro koro wadwaro ni wawuoye wangeki wach ma weg lielni Ero. nikech kanyo mane waweye koro nyakwara moka jwang' weg liel ne wayudo koket owacho noket chik ni gima donje liel ok penj ani penje nadi ing'e ni tinde piny luo ka ojwa da, m- thoth mi ojwa awinji koro iyudo ka rangach nitie ero titoro to giket ga joma sani ing'e ni wor ma mano ing'e ni koro chieng' moro jaduong' omore eh. nonyisi gi gimomiyo iketo gar ot gimomiyo joma sani eh. okoro wach mar ot koro irakach ka mm. ema weg liel dwaro ni gimoro amora modonji liel en ok penje awinji inyalo lande neno mm. ma cham moko ma uneno kodonjo rombo motwegi ne neno mm. en okete kati ng'eni mm. liete moko bende tinde mm. weg liel ywak nitie jomoko mabiro kata ganguro awinji en obende oywaro ganguro ka nolosogo liel Koro mano Eh? thoth miye matinde wayudo nojwang' ong'enge nyikwa Ramogi Ajwang'. Koro weg liel wacho noket rangach ni gimoro madonje liel to ok penj to gima wuok Eh. kata iwuok na kiting'o simbi idwa nono nto Nyaka none. nyaka none. okinja winjo kiywak wach madala me nitie miere moko mijwayo maki- makigo wang'i to kine chuni ni nyaka igo chonge piny migo wang'i go bwo sing'enge piny ineno mana tiende ji to Ma- kore ji to kine Ang'e ni min pilot kowuok e ndhiwa Eh. owacho ni miere mijwayogi Eh. nyaka none weche gimomiyo ichwa dal dala nyaka weye nafas mineno gima timre e dala ah mani ing'e ni koro ti wach maliel ni ero joma jwachogo mor matek ni koro gik ma ng'ato ing'eno kape mineno wuokgi ero e liete mineno madongogo Mm. gik ma wuok ng'eny molo madonjo awinji E, nikech ma odonjo dhiang' ting'e ni samoro odonj kode sa ochiko to em gi lem madhi ero to ok inyal ng'eyo koro Oki- okinya gi dhogi kapok ilwar kanyo Mm. aduoga siro weche mane juogi onyisi mondo iwach kare miere mijwayogi jwa, mi, jwa dala ni bende ber nikech iyudo ni jomoko bende tinde kwalo nyaka jamni monego bed ni itiyogo e liel ka wang' yepo kamano otweye tiyudo ka oseyombo Ing'eno, chon. ah, ber ing'eni kokwal ring'o tiyudo ka ng'ato lalalala gi rombo adek e liel Flat. Ma- koro ok inen to Ma ing'eni- nyaka koro emomiyo ineno ka juogi orwako miye mijwayo ma ki- ki- kik owang'i tiyo ng'enge tineno tiende ji ero Koro rankach kowuok.
Ero. Tibiro penjo ni to rombo miywayo ni dhi kanye? To diende ni dhi kanye?
Diende ni dhi kanye? Ero.
To gweno ni.
Ero.
Owuok odhi kure gik moko ite e dala. Nikech wan kode rangach kende. Rangach kende. To koro kanye nyikwara moga jwanga geno ni uwinjo kanyo ywak mag weg liel. Mhm. Kendo nitie gimoro ma bende weg liel wacho ni ni Jomo obiro e liel. Mm. Liel en kama sanduk nitie. Koro weg liel dwaro ni kibiro e liel to rie kuma sanduk nitie no mane gi mogoli. Mane ma bro nyisi ni mane e liel. Eh mane e liel. Tingen tie jomo koma kose donji ranga to riem ni tent. Penjo ni ere. Okongi straight.
Ere, left, right and straight. Ere tent ma jogweng.
Ijo kupenjo. Ere tent ma jogweng. Ngen tinde bende ndikogi.
Eh, eh, Friends. Eh, ginene idwa to jo weg liel anyuola eh, weg liel okwayo gi okwayo maler ahinya pa nyikwa ramuga jwang'o winjo ero ndi sa asaya ma koro idonjo biro- kaka wabiro loso chike matayo ji liel eh to biro yudo ka koro jodongo ma wakwano kagi eh bishop ligawa mar cca winam diocese ero ma koro chung' ni jopolo mhm. aeto chief james obalo jwang eh. mochung' ni south east alego en ing'eni ochung' ni sirikal to kod jaduong' uh, kecho gombe mm. jogi bro nono to giwacho ni koro chikegi oket koro kwa bro lando nyikwa ramogi chike eh. gin gik mane giwinjo ka onge ki gweng' mak giwacho ni gigi okinjo gologi kure momi juogi adwaro jogi tie wach moko ma bende joliel weg liel okoro nikech liel ting'e ne obro mako ji te mm. Eh, maliel ni to kata ibi machanani nyaka chieng' moro maki koro weg liel awacho kama ma wach ni akia ni jaduong' mochung' ni jo bishop ligawa mm. ma sisi e wi nam diocese bro wache ang'o mm. to weg liel awacho ni kama oketie maiti mm. oketie okapu ma sadaka
chopo tibole gimoro onge mayom ago wacho ni jolemo chieme kanisa winj ni onge mayom kawo sadaka kar masira Ni- ni sadaka ipogo diriyo e anno ka jaduong' okech ogombe wacho iwacho ni obro nondiriyo awinjo ka jodongo ywaka isewinjogi awinjogi niwach mo nitiere ni nitindo arambe go diriyo ni moro mar jodolo to moro mar jo- weg dala obugo taya gidwa mondo sadaka obed mar moko taya kende e obed mamoko taya to sadaka migolo eru ji duto chika kisewinjo ka weg liel wacho ni sama idonjo Ero. to kama liel nitie ni sanduk cha koro kap en kanyo Mm. ma kidonjo tiwite Inyume. Eh, ting'e ni kanyo be nitie ga kom mano ing'e ni biro juogi neno ni biro miyo mon ah, mon to bet ga buti chuogi biro miyo chuo ma koseye dhako kanyo to baya bayi dala koro biro ng'e ni pesa nitie Ero. koro bet abeta kanyo morito ga ne moling kagi Eh, mage magwa.
mage mago Koro a nyikwa Ramogi ageno ni weg liel usewinjo ywakgi. Koro wang'iye ywak jo Kristo. Mm, jo- Jo-Kretos.
Jokretos. Eh, Jokretos. Neno ka koro Bishop Ligawa. Ero. Koro chi- ochiko ite kabisa nikech Mhm. koro ka koro kargi gibe idwa ni owinj ywaki. Ero. Dwaro no ik komondi. Eka jokata ringo luong ji. Otimo ang'o?
Oluong jokata ringo luong ji kose ik. Ape- aparo ni madha ameri nyare ga gido mane owuok nairobi mano methe mane ni jikon giyaw tent jodongo wacho ni giyaw tent koseik E, koseik koseik keche aneno ka bishop ywak Ero. bishop ligawa ywak Wa- wabiro ga iko maber Eh. to sama osewach ni jonyakach koro unyalo dhi tok jikondi cha idwaro we tent mwalo Eh, to- jo kaoche ma ka kwar wuon nyako Aha. odogi tok jikoni ka koro ing'e ni kanyo kata kisomo ka isomo mariko kwan Ero. matindo ang'wen adek ero onge ng'ama winjo kombe Eh, jatio iwinjo- Pad- pad- padri yalo ni kombe Winjo ka gikuotho Ero.
kowacho, wan pok oluongwa koro taneno ka jokristo ywak to kiero jogi dhi chamo putopuleya ka wan ka giwewa ka wan mwaturi gik to gin gisedhi Eh, koro jokristo ywak kotelnigi kod u- bishop Ero. Ligawa ma CCA wi nam diocese o- okelo chik ni jokristo wacho Eh. ni sama iwacho wach nyasaye Mm. nyasaye duong' molo mogo obed wach kri- wach nyasaye Yo, wach wach nyasaye to koserumo to jokristo bende wacho ka Eh. ni chayo wek chot
nyaka obedie mama- mamakore maber en gir jopolo to nyaka los maler nikech ing'e ni yalo jodongo wacho ni giyalo malwecho ing'eyo eh?
jokristo ka bende agiwuoye maber eh. ni kata muma bende wacho ni kama ji ariyo adek nitie wuoye wach nyasaye yesu nitie Eru. koro chai mochot kar ka owacho ni koro temo lose to kendo giywak ni arita kitimo uh -huh. chai obudh gi thamos 24 hours en ochung' achunga kanyo standby en ochung' achunga kanyo standby mm. jopolo wacho ni sadaka otemo golie mm. node mm. e eh, ing'eni kikowo ng'ato e polo ok kowe gi silinge odhigo kose ywene jodala ah, ing'eni king'ado bura king'ado bura to koro ibet diere wan wang'eyo taya nyaka liel e dala taya nyaka liel to kendo wang'e ni gigo igolo ni nyasaye awinji eh, koro kata ka ng'ama othone ma dhi kode eh. to an kok wadonjo in koro gola gola to kik ipingi gi migolo eh. kata gini isegolo kik ipiny Ah, in koro in kaka usegole no Ero. apani wasewinjo ywak jokristo ero walwar kuom jokunyo Mm, jokunyo koro ineno kwalwar kod ineno yaw man go pawi go gi gikwerego gin ema kwalwar kodgi Aha. gibende ne gikelo ywagi ka nyakwara mogi eh, gidwaro ni gichiem gi jokristo e mesa achiel mesa achiel joku- kama mowang' nitie cha Eh, nikech gibe gineno ni gitiya kiluongo jokunyo Aha. gi joyiko ero ng'ino riwo jo- joriwogi gi joginene Koro giwacho ni kata Yesu bende ne riworega gi joricho. Yes. Eh, Nikech joka- jo-Kretos ema nogwedho bur. Yeah. Jokunyo ne gin jo- jang'o? Jodala. gin jo- gi- Giluongo ga mago jopiny. Jopiny. Eh, Nikech gin kae bende giywak ni ji obed abeda maromre nikech sa kunyo to ku- gi- gi- jokunyo be ywak gin na- ka gibiro to gina gibiro e yor gomo. Yes. Ni kara ka koro en mana kamano. Ni jomoko dwa biro abira ka Nten kosesomo Mathayo ariyo kwan matindo ang'wen adek Eh, to kawo lowo gi lewo pawo eh, t- to olo tiwinjo ni bur bur kuom bur lowo kuom lowo Mm. ni to tieka atieka ae to en koro mesa ni to dwa pong' ing'e ni nyiego en kochopo kit sa gwedho bur korka odhi ogwedho ru mana wi kidi Eh, to go cross ariyo adek to bolo nu kwerero ni dhiuru mbele gi kunyo e to koro kendo wan wayika yika koro gowuoro jokunyo gi eh? gibende gowuoro ni to kata ka ogwedh bur eh. to oseriembara jachiendno to jok moduogo yiko gi kendo ang' uduog gwedho bur kech gichako giduogo koro giwacho eh. ni kara jokristo bi okunyre kendgi mm. mondo gibed ng'e kunyo lwanda kunyo lwanda nikech bur to ok lok mm. idhi tiromo kod lwanda mm. Koro kunyo ka nyikwa Ramogi Ajwang' aparo nuwinjo kaka gibe giywak. Ng'e ni jokunyogo kawgi ga ni gin jokong'o. To gibende giwachoga ni yawa winjeuru wari. wach wano nikech wan Ijakong'o mane ka dwa no wari. Eh, to gi- Dwa ni yud Yesu. to koware ng'e ni ko jogi koware to onge jakunyo. Ng'ama Nikech puonjo jogi- to- eh, gin ok gikunyo. Joma biro olo lo to gin jomag. Ah, Koware gi te.
Koro ing'e ni jogi a wacho ni kata ka Yesu ema koro ayalo burani. Ero. to penje ni, eh? ni, ni, ni wuod nyasaye ero kech yesu be ne puonji ngeche ni jom ni ne nitie ji ariyo mm? ng'ato ne yalogo muma eh? to ng'ato to ne kunyogo pawo gi kwer eh? bang' kunyo eh? ji ariyogi eh? jayalogo muma eh? kod jakunyogo pawoni ng'ano monego mi chiemo mamit Mang'eny. Eh, kata mamit Eh. Eh, ibo winjo kowacho na "Ah, ng'amo ti tich matek cha koro kanyo jokunyo ywak Ko- nitie wach moro ma jokunyo golo ka Ero. mamae ting'e ni koro bro dwaro ni jolemo ketie kata lamo nikech okangi winjre Mm. nikech jokunyo wacho ni gima okelo ji ka en maiti En me- gibe gisekunyo Ero. to gi sadaka ogol koro gineno ni sadaka ni opoge 50-50 mama be chik ma koro gidwaro nobed ma kata ka koro gisekunyo okinya to poge jodongo ting'o lwetgi malo abiro migi thuolo bang'e gibiro ah, wuoyo gin gibiro ibo winjo ka kanyo gidwa ting'o badegi ah giweno kwa chopi lep giweno kwa bi chopo ka lep kech lep ni be tiyo onge ga liel ngeni jaduong' onego bed ni kusiemi gi mukwajo ok onego bed ni osiemi gi lith lwete mano kuong'i mano kuong'i koro waluar kuom jodongo moting'o badgi ero jodongo ywak ni lep tinde ok gine olal kure lep olal a ineno ka jaduong' moro guonyo wiye ero gima chando wiye penje uru kata ni to juri bende jo catering teruge kure lepe Ojuri. gi- gigi tidhi kure Eh, ong'e ni ojuri nyaka bedie wich moro mane mi- mane wen gato gilod wisi genga cha Mm. gipenyo to gigi tinde dhi kure koro jodongo ku- gi- bende ka gibiro ka gidwaro nojuri mm. bende jo catering ong'e ni nitie Mm. jochame ma sufuria mar ojuri onego bed ni ania kanyo ma kineno ka jaduong' kalo ero tituomone ero omodho Eh, ting'eni wach ojuri ni Ah. emomiyo aneno ka omore wuon kado ni ka to jodongo dhawo ni koro koa sani ni kwaloso chike ni bokalo ibiro miyo omore wuon kado biro rundo mkwajo kama Ah, ne ting'eni ni jopiny Ang'e- jogi dwaro ang'e gano dhoge mit Eh, to koko jodong- juru jodong- koni nye- neno ka nyithindo be mochopo ka gawe nyithindo gawe ero dwa ni oluongre nomore wuon ojuri en en akare nikech kuduogi kado ani bed wuon ojuri ilalgo koro omore wuon kado wabro loke ni omore wuon ojuri ka koro chikegi osesom Eh. bong'e ni ka kanyo kidhi kineno jaduong' Eh. ting'e ni jomo- jodongo ojuri ni jomoko nyalo go dayi Eh, koro be idwaro ni jadu- jaduong' wuon wuon Ero. ema bet kacha manene Awinji. koro mago e weche mang'eny ni nyikwara mogajwang' komako assistant chief ogutu wono jala Mm. bende ni kanyo wacho ni gik juogi gi nyako sir Mm. to jaduong' onyanga lambo godhiambo udi be nika Eh, giduto gisiro wachni koro ageno ni ka koro kwawuok ka nyakwara mogajwang' koro abro loso chike mataji liel to usewinjo ywak ma koro ng'ato ok wach ni "Ah, an gino nolos ka onge Ero. joma jo- jodhum Ero. luonge ni public participation koro jogi duto betie bigigolo pachgi ni juogi mana kamano jawinjana jodongo noyuoro kaindi kama neno kaindi jaduong' agunda walter kono wuok mana lego komenya kochan wacho na ah got ramogi kaindi oting'o weche matiegi tek chuno gi nyaka ne gichop kendo aneno ka koro girundo mkwajo gidoko chenyo ratil giri gowacho na a oromorego jawinjo na achiel kachiel antiere go tramo kaendi kendo winjo ka jodongo wang'ni noyuoro kaendi kaachiel kode ka gibiro loso chike ma kataring kod gik matimre e liete wach mane okelo pogruok ka jomoko rwako to jomoko ting'o badgi to jomoko bende wachna a gigo wasiro te mana kamano jawinjo na wachak wago kodo odiechieng' moro machielo machalo koda maendi nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa